Alright abusua, asomdwoe nka wo sɛ wagye berɛ a wotie me. Mɛsrɛ sɛ sɛ wobɔ dwumadie so a, like page no, share, follow na obi nso nyɛ dɛ ɛnya bi ntie. Na afei nso, uh, fa w'adwenkyerɛ ɛyɛ dɛ ɛka ho. Sɛ dwumadie no a medie no, ɛnyɛ me nko na manya, te sɛ woyɛ babunu a, uh, mɛsrɛ sɛ ɛnkasa me nko na manya, ɛnyɛ me nko na manya, na mmom ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ dwumadie. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛboa ama ɔman no a yɛrekyekyerɛ no mmabunu bɛnya fapem. Ɛfiri sɛ me de daa meka sɛ, sɛ mmabunu annya fapem a, ɔman no, ɛyɛ ɔman a ɛyɛ sum man. Nti mesrɛ, wobɔ dwumadie nso a, follow yɛn, like page no, share, fa w'adwenkyerɛ ka ho. Deɛ wonim biara fa ka ho. Mɛsrɛ sɛ, ɛnyɛ atɛmdidie. Ɛfiri sɛ yɛse nimdeɛ aba. Nti sɛ yɛpɛ mpuntuo a, ɛnyɛ atɛmdidie. Ahaa, ɛfiri sɛ wodi atɛm a, wo maame anaa wo papa a ɔte fie a sɛ bio ɔkɔto aba no, woadi no atɛm. Nti mesrɛ. Like page no hyɛ na follow na fa adwenkyerɛ dɛ ɛbra ne yɛmmoa ma dwumadie no ntu mpɔn. Da bia ɛyɛ asɛm a yɛka sɛ eh, abibiman mmabunu ɛyɛ ahwɛyie ɛna ɛwɛ sɛ yɛhwɛ bisɛ sɛ yɛanhwɛ yie a eh, wɔde mfofa ɛyɛ adane yɛ kwayɛ na yɛne nteɛ no na sɛ bi o yɛkɔ gu amena mu, yɛne nteɛ no na sɛ bi yɛkɔ akɔ gu ɛyɛ dɛ amena mu, esum ɛna mpanyinfoɔ yi wɔn ɛyɛ dɛ wɔn de yɛkɔ mu. Ɛyɛ asɛm a yɛka da bia na ɛbɛkɔ so aka kɔsi sɛ nsesaeɛ bɛba. Sɛ nsesaeɛ amma a yɛnyae ka, yɛnyaeɛ, yɛasɔ mu no yɛnyaeɛ haa. Yɛte ɔman mu ɛna nnipa bi tumi bɛkaa sɛ, ɛɛ, Abibiman deɛ, sɛ yɛdidi wie na yɛnom nkwae a, na sɛbi adwene no, sɛ ɛyera o, sɛ adwene no kɔda o, sɛ ɛyɛ dɛ yi o, yɛnnim. Nti nnipa dasani na ɛkaa saa asɛm no o. Sɛ yɛdidi wie, yɛnom nkwae gu so na yɛgye geaw a, ɛno ara no, na adwene no, na asɛe. Nnipa dasani na ɛkaa saa asɛm no. Ɛnnɛ, saa nipa no nya nnipa mmom di n'akyi sɛ yɛpɛ sɛ ɔsan bɛyɛ mampanyin san de ma ɔman no. Nipa a ɔkaa saa asɛm no, yɛnya nipa ma no di n'akyi. So wɔpɛ sɛ saa nipa no san bɛdi ɔman so. Na sɛ bi mpanyin sisi hɔ annya hwee amfa ama wɔase a, yɛn nsa amma no korɔno nka ho. Ah? Ɛno ara ne sɛ na amene. Na sɛ yɛdidi wie na yɛnom nkwae ka ho a, na adwene no na asɛe. Wate aseɛ? Nti mɛsrɛ sɛ mmabunu momma yɛn ani nna hɔnom, ɛfiri sɛ wei mu no, wɔnni biribi papa bi de ma yɛn. Wɔnni biribi papa biara de ma yɛn. Hwɛ, 2016 yɛhunu deɛ ɛkɔɔyɛ o. 2016 yɛhunu deɛ ɛkɔɔyɛ. Adeɛ a ebi nsii ɔman no mu da, amanyɔfoɔ na ɛyɛeɛ. Adeɛ a ebi nsii ɔman no mu da, sɛ wotumi kɔsesa asoafoɔ a yɛntee bi da wɔ ɔman no mu. Asoɔfoɔ wɔn de wɔn baa ɔman no mu no, yɛntee bi abakɔsɛm da. Ɛna mode wɔn baa ɔman no mu. Ɛsiane sɛ na mopɛ sɛ mo dwumadi yɛ dɛn, ɛkɔ so tɔɔte yɛ dɛn, ɛde ma mo. Nti mosesa asoafoɔ de bɛgu ɔman no mu. Ɛdeɛ ne ehunu yɛ? Yɛahunu hwee, yɛahunu hwee. Mfie nnan ɛkɔ san baa, yɛahunu hwee, mpuntuo biara amma. Ne nyinaa ɛyɛ ɔman no sika, ɔman no ɛna wɔde ɔman no ɛreto asan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmabunu bɛyɛ dɛ ɛbɛbrɛ. Ɔman no ɛna wɔde ɔman no ɛreto asan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmabunu ɛbɛbrɛ. Ɛnɛ sɛ wotumi kɔyi minista sɛ minista ɛyɛ senior minista. Ɛnɛ yɛn kɔte a ɛsi minista senior minista ɔyɛ ɛɛ eh, senior advisory minister. senior advisory minister to the president ei mese ɛ eh, youth wɔ ho mɔmɔ wɔn ani na hɔ mɔmɔ yɛn ani ɛnna yi ɛnna hɔ efi sɛ adeɛ na wɔn yɛ no wɔn yɛ deɛ apɔ mu yɛ di o te sɛ ɔte hɔ na wonim sɛ yɛwɔ ɛɛ eh, nhyehyɛe pɔpɔ bi de ma wɔ a yɛn ni nhyehyɛe pɔpɔ bi ade ma wɔ sɛ woyɛ bibini woyɛ youth na wɔ Ghana hwɛ hu sɛ wɔn ni nhyehyɛe pɔpɔ bi ade ma wɔ. senior minister, ɛnnɛ waba abɛyɛ advisory minister to the president. Ne nyinaa ɛyɛ wɔn nkɔsoɔ ntia o, ɛyɛ wɔn nkɔsoɔ ntia na ɛnyɛ mmabunu nhyehyɛeɛ mu ntia. Sɛ ɔyɛ youth na wɔ Ghana ma wɔn ani na hɔ, ma wɔadwene mu nte. Ehwɛ wɔn sɛ wɔn ni hwee de ma wɔ. Ɛnnɛ yɛ papa sɛ Kyɛ Mensah Bonsu, wɔn ɛkasa meyɛ ntia a, Mpɔyɛ sɛ abaa a yɛde bɔ ɔtakyi no, ɛno ara na yɛde bɔ ɔbaa. Wɔbɛkasa ma yɛntie a, Speaker of Parliament akɔsesa ne nkorɔfoɔ de wɔn reba ne office sɛ wɔmmɛyɛ ne advisers. Wahu sɛ wɔn deɛ ɛyɛ ne ya. Ɛyɛ ne ya. Sɛ ɛma nsa kyɛma nsa bɔ nsu, ɛyɛ ne ya. San sɛ Speaker akɔ akɔfa ne nkorɔfoɔ Na nea etwa no awoɔ ne sɛ, ɛsɛ yɛde nkatia ka saa nkurɔfoɔ no ho, na onim sɛ saa papa no n'adwene mu ate, n'adwene mu abue a nti ɔbɛtumi ainfluence nnipa wɔ parliament hɔnom. So ahunu, 2016 mosesaa mo nkurɔfoɔ yɛ family and friends na mode wɔn bɛbu ɔman no. Ɛnnɛ, yɛato aba atia mo ama seesei parliament opposition ɛna ɛyɛ ɛ leader ɛna ɛwɔ parliament a wɔyɛ i mean the speak the the the the speaker ɛde ma parliament no na ɛnɛ deɛ ɔno kɔ sesa ne nkorɔfoɔ de baayɛ deɛ a wɔnti bi da 2016 deɛ na mo anyɛ 2016 ɛdeɛ bɛyɛ na mo anyɛ. Ɛsan sɛ mo nkorɔfoɔ no nyinaa they were having the qualification, they were having the criterias. Nti mo de maa wɔn mo. Ɛyɛ saa na teɛ. Ti sɛ wɔde ama asie du nkatia a, ma na sumu nyono. Sɛ wɔn afa asie du nkatia sɛ wɔn mɛyɛ advisor ɛnfa ma speaker ma na sumu nyono. Ebi sɛ asie du nkatia wɔn wɔn soso no qualify to be the advisor at the office of the speaker no. Asie du nkatia wɔn soso qualify. So wahunu? So wahunu deɛ amanyɔfoɔ yɛ? Nti mese sɛ wowɔ woyɛ youth na wowɔ Ghana wɔ ho ma w'ani na hɔ na ɛnyɛ nnɛ ɛne yɛbɛteɛ sɛ Ghana abibiman amanyɔsɛm no ɛyɛ partisan politics na wɔyɛ ɛyɛ ethnicity Ɛyɛ menim wo. Me ne wo na firi ɛɛ abusua baako mu ɛna yɛdie. Nti sɛ wowɔ hɔ ne sɛ woyɛ youth wɔ ho. Ɛyɛ a m'awerɛ nho sɛ sɛbi wofiri ɔman Ghana mu. Ɛnyɛ sɛ ɔman no ɛmu nyɛ. Ɔman no mu yɛ na mpanyinfoɔ no a wɔdi yɛn anim no wɔn ni nsusuɛ papa bi ara de ma wo. Wɔn ni nsusuɛ bi a ɛyɛ daakye papa bi a ɛyɛ yi de ma wo. Nti mesrɛ, momma yɛn ani nna hɔ. Sɛ yɛdaeɛ a, adeɛ akye. Yɛnyane. Sɛ yɛdaeɛ a, mmabunu, adeɛ akye. Momma yɛnyane. Ɛnɛ, Asiedu Nkatia ɛreba parliament aba abɛyɛ adviser to the speaker. Mr. Kyerɛmansa Bonsu, wonte aseɛ sɛ adɛn a ɛyɛ ɛkɔyɛ ethnicity ɛrekɔyɛ ethnicity ne partisan politics na yɛreba abɛyɛ no, ɛrekɔyɛ amanyɔkuo baako. Ɛnyɛ saa na moyɛ. Wei na mede ka kyerɛ youthfoɔ youth sɛ ɛyɛ nnaadaa na wɔdaadaa mo. Aberɛ a wobɛhu sɛ amanyɔfoɔ ɛrebɔ wɔn ho wɔn ho atie no, na ɛsɛ yɛde ka biribi ato youth no tirim sɛ wei nyɛ, wei yɛ, wei nyɛ, wei yɛ. Nti sɛ woyɛ hɔ, wowɔ hɔ na sɛ woamma wa, wa, woamma w'adwene no anna hɔ yie a, na yɛayera wo. Amanyɔsɛm na ɛbɔɔ Abibiman. Sɛ wonim a, Abibiman yɛ man a nkunimdie wɔ so, yiedie wɔ so, nnepa wɔ so. Sɛ me ne wo kasa yi, Abibiman, sɛ mmabunu ma wɔn ani ada hɔnom ne sɛ yɛregyae amanyɔsɛm, amanyɔfoɔ a yɛde yɛn ho abɔ wɔn no a, ka yɛbɛtumi akukura som ama ɔman no atumi agyina sɛdeɛ yɛpɛ no no. sɛdeɛ yɛpɛ no no nti yɛbɛtumi anya no saa. Wɔn a wɔkɔ wɔn anim kyɛ yɛn no, ɛnyɛ biribiara nti o, wɔn mpanimfoɔ no dwene wɔn ho. Na menka nokorɛ no nkyerɛ wo. Wɔn mpanimfoɔ no, wɔn dwene wɔn ho, wɔn nkan kɔ ho. Abibima, yɛni nsusuiɛ papa biara de ma wo. Te sɛ ɔwɔ hɔ na tirim yɛ ɔdɛ, woyɛ adwuma na wofiri sɛ adwuma no ɛrekɔ ɛreba de ma wo, na woyɛ sɛ memfa ho memfa ho a, mɛsrɛ wo sɛ wobɛgyae saa kasa no. So sɛ woyɛ youth na sɛ woyɛ memfa ho memfa ho memfa ho a, ɛbɛtɔ mmerɛ bi ama adwuma no a kakra na ɛkura wɔ no, ɛbɛhwere wo. Adwuma kakra na ɛkura wɔ no, ɛbɛhwere wo ama wanyɔfoɔ ɛsan amanyɔsɛ mu nti. Ma w'ani nna hɔ. Ma w'ani nna hɔ sɛ woyɛ youth na wɔ ɔman Ghana mu a ma w'ani nna hɔ nom. Na yɛnyae memfa ho sɛm no na yɛmmoa ntu wɔn ase. Ɛfiri sɛ yɛn na ɛwɔ sɛ yɛtumi tu, sɛ yɛntumi ntu wɔn ase a, yɛntumi nto wɔn ase a, papa mma mfa ma yɛ. Asɛmmabu na ɛwɔ Ghana. Papa mma mfa ma yɛ. A mete sɛ ɔman a yɛwɔ agyapadeɛ a ɛnte sɛ ewiase afɔnan nyinaa ni sa ɔman no. Nanso ɔman no mu mmabunu ne ahotɔ. Ɔman no mu mmabunu nni ahotɔ, ɛnyɛ adwuma na wɔyɛ mpo. Wɔn a wɔyɛ adwuma mpo koraa na aban fa wɔn sɛ yɛyɛ adwuma de ama aban no. Akɔfa sika 3 million, 2 million na de ama nnipa sɛ wɔnye as in a monthly salary. Monthly salary na wotua sika 2 million, 3 million. Ɛno mpo koraa mohwɛ sɛ otua mpo koraa anka nsa anyɛ ya. Yɛnsa nhwɛ so nsa mfa ntua mfa ma wo. amanyɔsɛm, amanyɔfoɔ no nko ara na ɛsɛ sɛ ɔman no mu agyapadeɛ nyinaa kɔ agogu wɔn. Na tie ma menka asɛm bi kyerɛ wo. Mpanyin sɛ sɛ yɛpɛ mogyaduro de ama adoa a, yɛmfa nkɔmmɔ so no. Sɛ yɛpɛ mogyaduro na yɛde ama adoa ama no ayɛ kɛse a, yɛnsa mfa nkɔmmɔ so no. Adɛn? Kyerɛ sɛ ɔman no mu agyapadeɛ nyinaa wɔ wɔn. Nti mmabunu yɛnhunu yi. Mommyɛhwɛ yie na yɛbɛtumi ayɛ te sɛ aman no a wɔatu mpɔn no, yɛbɛtumi ayɛ te sɛ wɔn. Yɛbɛtumi ayɛ te sɛ wɔn. Nti momma yɛnhwɛ yie wɔ amanyɔfoɔ no a yɛde yɛn ho abɔ wɔn no. Sɛ ɛkyɛ mɛnsa bu nso, mesrɛ wo paapa, sɛ woka asɛm no a wokaeɛ no, twe san. Twe sɛn na Speaker ɔde ne nkorɔfoɔ reba Parliament hɔ nom na ɔde wɔn abɛyɛ adwuma? Sɛdeɛ afe 2016 mo mo yɛɛyɛ no, mo sesaa Ministers a yɛntee bi da de baa ɔman no mu no, nanso yɛanhunu hwee a mo yɛɛyɛ no. Saa ara na ɔno nso so no, wanya akwanya no, ɔno nso so de ne deɛ ba. Ti wei ne yɛ ka kyerɛ wo sɛ wo yɛ yutu a ɛyɛ naadaa na ɔmɔ daadaa wo ɔmɔ nni nsusu yɛ papa bi de ma wo ɔmɔ nni nsusu yɛ papa bi de ma wo ti ma wɔni na hɔ ma wɔni na hɔ asɛ ba bunu ɛwɔ man Ghana mu asundue nka ho sɛ wogye ebira wo tie me mɛsrɛ sɛ wo ba page no so a like page no share page no ne follow yɛ subscribe na kyerɛ wadwe ne me yɛn kɔ yɛ nim na memfa ho no mom yɛnyae na moa yɛma dwumadie no yɛ dɛ ɛntu mpɔn yɛ mmoa na yɛn subscribe nhyɛ na yɛntu yɛ ho fo ɛsɛ amanyɔfoɔ ɛsta te sɛ wɔn bɔ wɔn ho akyi ɛkeka nsɛm a ɛnti sɛ yɛ a na wɔn de pa adwenbɔne de ahyɛ YouTube tirim Ɔmo pa adwenbɔne de ahyɛ youth tirim. Te sɛ ɔwɔ hɔnom na sɛ sɛbi woama w'adwene no w'annwene ankɔ nkan a, time bi amanyɔfoɔ bɛ ɛbɛ mislead you. They will mislead you. Seriously to be frank with you. They will mislead you. And ɔmo mislead you no nyinaa na ɔmo de pɛ ɔmo yiedie. Ɛnyɛ w'adwene sɛ wo yiedie ka ho. Wo yiedie ka ho anka wahunu dadaada. Na wɔn nina hɔ. Asomdwie nka sɛ ɔgye bra wotie me. Until then we meet again. Shalom.